nchumu hi leswo tswala n'wana wun'we a nchumu xin'we xin'we xa mhani n'wana wun'we a nchumu hi leswo tswala n'wana wun'we a nchumu xin'we xin'we xa manana n'wana wun'we a nchumu hi leswo tswala n'wana wun'we a nchumu ta mfambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha sesi princess aka xilumani mahlamba mati mfumo we xilumana mitsandza gejeni wena maxava aka mindyangu hi yimbirhi ndyangu wa ka n'wamitwa lowu ni mina ni humaka aka wona buti kingsley angoloni hirha na sesi khensani i vana va mina a voloni kolota kumbe ku ni kombela ku ta ni ta ta vulavula ni pfumeleleni ni dzika

ku va mbita ya tihove a hi ku heta makungu ku va mbita ya tihove a hi dyambu tlomu swa fana milandzwa a ni ta navela ku ba matsanya ni chava timbalu na ku voneriwa ni ta khondla ri ba xitseve ni nga siya kule ngopfu ni lava ku mi hlamusela swin'wana leswi ni nga ta swi yisa aka ndyangu lowu namuntlha hi wu akaku laha ndyangu lowu namuntlha wu nga hi hlanganisa um tolo a ni ri ku holoveni na ndyangu wa mina lava ku mi swi tivaka holovi wa vukatini lexi a xi hi holovisa hi lexi mina ni byele nsati ni ku he mama mi rirhandzu ra mi ri herini aka wena no tswari ni nga ha ri nga ha ri kona ni ku no tswari nga ha ri kona mara a ni vuli ku hi hambani muka no tswari nga ha ri kona ivi nsati a ni languta nkarhi wo leha a ku a swi na mhaka papa hi ta pfa hi tirhisa le ra mehe se na ra n'wina loko ra un'wana ri hela ha lombana loko na kingstreet wo ngeti ra wena untlha ri kahle byela nsati ku nkata mehe ni kombele pfi ni lomba ri ra wehe pfa hi tirhisa rona number two marriage is for men and not for boys it is for women and not for girls vukati i bya vavanuna a hi bya vafana i bya vavasati a bya vanhonyana aka n'wina mi nga la loyi a ha navelaka ku teka kumbe ku tekiwa loko i titwa ku wa ha ri mfana Yimanyana i nga rileli ku risa, va tshiki lavakulu va huma na tona, ka ha na mpfula aka wena. Loko wa ha ri tabyani, wa ha ri nhonyani, wa ha navela ku tlanga ntshwere-ntshwere na thace-nthace na xirhekedyana i fika aka n'wampandze na n'wanghuzu ni le ka n'wanhloko, pfa ni yimini koka hand brake nkarhi wu tata i nga rileli ku risa. Xa vunharhu, loko mi tshika mi hambana hi mavonelo n'wina vambirhi, Mi nga tsundzuxani hi leswiya swa tolo i ku ni ri entisela wehe tolo, swa namuntlha a swi heli namuntlha. Ene mi nga yi eku tleleni ma ha kwatisanile. N'wina mi nga la ma swi tiva ku loko munhu a tlela a kwatile ku na ku tlela i i ri na lexi va ngo i be hi mbhikwana, i hefemulela na le henhla, i ba ti-change down. Loko munhu a ku khuu kwalaya i nga tlela na yehe, n'wi pfuxi n'wi vutisa, swa ndleka a tlele le ra makumu hi mhaka ya marito ya wehe. Ririmi leri ni ri tirhisaka na leri n'we mi nga na rona a ri na rhambu, a ri na mukwana a ri na nchumu kambe ri powerful ku tlula na xibamu ri powerful ku tlula na ak47 ri powerful ku tlula swilo leswi hinkwaswo ririmi leri ni ri vulavulaka ri nga ni tshova matsolo ni wela ehansi i nga ba hi xitroke loko mi vona van'wana nkarhi wun'wani va be hi xitroke a vo lo duvuriwa kusuka nsiya wun'wana swi nga endleka swilo swa ku munhu wa ko a lo swi vona kunene a lo swi twa swi lo nghena hi la ngatini kumbe a lo swi nwa mavabyi ya ta hi tinxaka te ta four leswin'wana leswo nghene loko mi ya ka doctor mi ya fika mi ku a mi kambeni dokodela i ta tirhisa leswi a nga ta tirhisa hi swona mara ku na swin'wana swilo a swi lava ku voniwa ena swi lava ku twiwa ena swi lava ku nghena ngatini na swi lava ku dyiwa sweswo swi languteni n'wina mi ta swi ahlula mi swi vona ku hi swihi xa vumune loko mi hambana hi mavonelo I nga pfuki na siku na dyambu eferetsenini kumbe chuhisele murhandziwa wa wena eku me ni ta ku tshika me ni ta famba swi nyamisa mongo wa vukati wa twa na siku leri mi tsakaka mi hlekelela i tsundzuka marito lamaya ya ku i te i ta ni thala leswaku na loko i hleka i pfa i ri la mihloti i ri wexe i fiki nghena ndlwini kuma nsati a karhi a huma mihloti i ku swi lo yini a ku a hi nchumu I mhaka ya ku siku rin'wana i n'wi hlamule ku vava na ku tsundzuxana, mi nga ni tsundzuxi visiwa bya mina. Loko i ni tekini kumbe ni ku tekini i langute muti i wu vonini ku xiyimo xi lo taniya, wena ku na leswi a ka Xikreste hi ngo i breakthrough. Wena i tele ku ta ta lunghisa muti wa mina na mina laha ni nga velekiwa kona. Ya lunghisiwa mimiti leyi yimbirhi. Swi vava ngopfu ni twe un'wanyana a ni ahlula mhaka yin'wanyana. a hi khale ngopfu vanhu lava va holovise va hambanisa hi kondlo va vhe va va va thalaneni forever kondla ri vulavuli mara ri thalanise vanhu papa ve le ku vone ka tv va ri mama wo kondlo leriya ra tolo ri nga hi hlupha ri yehala mama va ku e-e papa wo ri yehala papa va zi va ku ni ri yehala mani mama va ku eha i tiva yini mbuyangwani ngo tiva ku vona vavasati va vanhu ri ye hala vava va ze va yima va ba nsati nsati a thala loko se hi ya ti tenga ka civic hi ku mi hambanisa hi yini va ku kondlo kondlo rinene leri van'wani va hambanisa yi number plate ya movha un'wana a ku i cmt un'wana e-e i cnt un'wa a ze a yima a ba un'wana win an a relationship and lose an argument mani tshama ni wina loko no phikizana na munhu ku ri na ku na leswi ngo i phika makaneta na mhaka makanetana. Loko ni yi twa ku mhaka ya ku mhaka makanetana mi phika makaneta, no miyela ni wina munhu a phikizana na mehe, ni wina yehe. Mehe ni wine ti-relationship to tala, ni na maxaka ya ku tala hi mhaka ya ku ni hundzukanyana xifuva. Loko munhu no n'wi byela ku namuntlha i Saturday, a ku mm-mm i Sunday ni ri oho i Sonto. Ni teka sweswiya swa yehe, loko a famba i ta ku yehe munhu luya i teke swa mina a tlha ni fonela. Un'wana ni fonele tolo a ku a Good Friday leswi a ni ku i namuntlha wi pfumela ke. ni ku andlela ku ku wina na maxaka yo tala na loko ni suka kwala van'wani mi ta ya maxaka ya mehe hi mhaka ya ku na khuvanyana na n'we vambirhi mi nga phikizani loko twa un'wanyana a vulavula swin'wanyana titalenta talents never compete talenta leyi swi nga ndleka ku kingsley kumbe khensa na ri na yo swi nga ndleka kingsley i kota ku sweka nhlampfi a nga kwati nsati a ku khale lexiya swi vulaka a ku ri na lava a va ku swekela u dyondzisa hi vamani i nyiko ti hambanile tinyiko ta vanhu ta fana bibele ya meleni yi hlaya hi ri loko u kota ku profeta profeta loko kota ku dyondzisa dyondzisa loko kota ku vulavula vulavula loko kota ku twela vusiwana va tweli vusiwana hi kunene swa ndleka le vukatini loko i fika khensani i kuma ku nuna wu munhu wa ku twela ngopfu vusiwana xipena xin'wana na xin'wana i tekani ka vanhu i nga vileli leswi a nga nikiwa swona be each one's number one na risimu rin'wana loko ri ba va ku yo ama hi number one yo ama hi number one ni swi vule aka radio leswi ni ku Lexi nyamisaka vikati nkarhi wun'wana hi loko i tshame na nsati mi describe munhu i ku wini munhu wa ku hi mama a ku butsu un'wana butsu un'wana wa smart wa steve wa smart wa ku yimeka a butsu yaloyi na tala hi wa ku yimeka a ku na un'wana wa ku yimeka ku tlula mina i nga vuli wo wun'wani loko hi hlangana ye hi ta n'wi vona kumbe mama u yi ku na sesi un'wana wa ta le ku xi mbarini ne ha loko xi mbarile laha xikolweni laha ni tirhaka i ta swi twisisa loko a famba hi hili laya a ku na hili yo tlula ya khensani buti wa mina tihili leti a nga na toho hi to ti number one be each one is number one ene hanyana mi karhi mi themendelana me loko no swi vona nkarhi wun'wanyana im down and out mi byela nsati swilo swin'wana nkarhi wun'wana loko nkatha me wa swi tiva ku sasekini mara wa ehe ni ku e wa tiva a ku na un'wana loko ni hala hala tiko leri hinkwaro no vona we i ri number one byelanani leswinene minkarhi hinkwayo ene papalatani ku tshama mi hi byela loko swilo swa n'we swi vava i kuma ku kingsley kumbe khensani kumbe un'wana wa n'wina i hlamule un'wana ku vava eni fonela a he but a me kahle kahle na tisola a na tisola i ni byele ku i nyenyisa hi leswi na leswi na le i nyangatsa hi leswi na leswi ivi mi ya rivalelana after two minutes loko ni ya hlangana nkhensani ni ri luwa ku rhuketela n'wana mhani ene n'we mi rivalelanini swin'wana swa swoho swi bihi makatla ivi i hlaya bibele ku byelanani swidyoho swa n'wina kutani mi rivalelana ivi vutomi byi famba byi ya emahlweni loko mo ndla sweswo i ntswembi wa xidzongotsi vukati byi ta famba and loko ni karhi ni ya eku heteni a ku na munhu loyi a nga hetiseka vuton'wini nobody is perfect kingsley kensan if you want a perfect person please marry an angel if you want a perfect person marry an angel me ani angel an'wa mi ti-angels tolo kunene loko ni ri akaribu ni karhi ni vulavula na na vadyondzisi ni teke phephe ra white tota dot laha ni ku mi vona yini laha va ku vona dot ya ntima ni ku hinkwenu va ku e ni ka mi ni tirhisa vusiwana Ku kula na ku saseka ka phephe leri n'wamukukuvoni. Mo vona xicotinyana lexa ntima lexi nga laha? Loko sweswi a ni lave ku swi ndla hi vomu ni nga kunupeti kunupu yin'wani laha. Loko mi ya ni describer a va ta ku hi vula luya wo ka a nga kunupetanga kunupu ku ni chepi na mi swi voni. N'we mi ya vona kunupu ntsena, a miri wa mehe wo vona laya ka kunupu ntsena. Swihoxo leswi mi nga ta swi endla swin'wana swa swoho swi koho a vuton'wini swin'wanyana a swi kona. Xo hetelela ivi ni ta taka xo hetisela ni vule marito lama se ni adiresa yindlo hinkwayo ni tshame ni vutisa va mhani marito lama ni ku he mhani i mani munhu loyi a nga ni hlambisa ro sungula sungula laha misaveni va ku famba vutisa n'wamangwayani kokwana wa ni swi tiva ni fika no kokwana munhu wa ku hlambisa ku ni hetelela wa ku sungulo i mani va ku mina n'wana wa n'wananga swi lo yini ivi ni sungula ku rila literal crying a ku ri 1995 ivi na ku va rila ivi va mhani va ta va ta hi va ku swi lo yini i rilela yini ni ku a ni n'wi tivi loyi a nga ta ni hlambisa ro hetelela a hi rhandzaneni a ni n'wi tivi swi nga endleka ku ri buti wa mina laha loyi a nga ta pfala nomu wa mi ro hetelela lowu vulavuriwaka ku twa misava hinkwayo kumbe a nga ta vuyetela matihlo ya mehe kumbe a nga ta tlhela ni boha na thayi ya loyi nga tshama kusuhi na yi swi nga endleka siku rin'wana ku ri loyi a nga ta ta a ta ro sunguloko kwale nga ta vi love kona nga tekeli vanhu van'wana ehansi xa vumbirhi kwala ka yaleyo a nga kona loyi a nga ta cela a nga ta cela sirha ra yena swi nga endleka un'wana wa voho kwala ku ri loyi a nga ta khoma pexipeti a khoma foxolo vana va wehe va ri byaleni nkarhi walowo va teke swisosayitanyana leswiya va karhi va yi rivala swinene va tlhe va chingelana va tlhe va biwa hi mabodlhela etinhloko leti ku ri mina ni nga ta ta ni khoma foxolo rhandza munhu un'wana u ka wu swi tivi ku ri ya ku pelela erikwini ndlela leyi ni nga ta hi yoho mi nga ta hi yo loko mi suka ka n'wa mi twa mi ta ta fika laha ku na vo tala va nga lova aka yona a mi kandziyela mabodlhele laha patwini kun'wanyana ku na laha va nga lova i tintswalo ta hosi ku va mi fikela khensani xikwembu ku va mi fikela mukhuhlo luwa tola wu mi khomini ku na vo tala ku nga va hundzisa misaveni n'we mahanya mbedo lowu ya le xibedhlele va nga fika va ku adimita i fika i tlela maxitsi ya lama u tlele ka wo ku love wun'wanyana mara wena mintlhanu na wela a hi tshembeni ku leswi hinkwaswo swi humelelaka swi humelela with a purpose kingsley khensani hinkwenu ka n'wina mi nga laha a hi tiveni leswi nobody

swi lava mavoko kambe mavoko vuvuzela mavoko e ta swi twa kwini leswi loku nga ka ndyangu wa ka kk eyi va endleni mhaka na hina van'wana hi pfuxelelekile hi salele hi 40 minutes ku hi huma hi 5 va hi lava hi humile la jarateni se ti-item leti nga kona a hi nge hava hava swi karhi swi nandzika ti-colleagues mhlongo no and cindy ntswane number number ti-colleagues ivi loko va heta sonti mbungana va hi nyika music hi bele number